Diwrnod Sadur's Dwynwen Hapus i chi gyd. Y diwrnod. Awla. Right, digon o hwnna, please. Helo pawb, what is happening? Shut my befe. A croeso yn ôl i'r sianel a diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd. Oh. Nawr, fi yn gwybod, rhaid, cyn i ni mynd ymlaen, fi yn gwybod all y diwrnod yma fod bach yn odd i rai, rhaid? Heddi, falle fydd rhai heb cael cerdie, blode, siocled. Ges i loads. Mae 'da fi anrheg Santes Dwynwen sbesial iawn i pob un ohonych chi. Ffilm newydd sbon Santes Dwynwen allan heddi! Allan heddi a mae fe llawn actorion gwych fyddwch chi gyd yn adnabod. Hefyd, cyfarwyddwr enwog iawn sydd yn gwybod be mae fe'n neud. Nawr, mae'r trailer allan nawr a mae'n edrych yn hollol gwych. Mae dyfu fe fan hyn a fi am ddangos e i pob un ohonych chi reit nawr ar Pop Tee. Barod? Dyma fe. Cwrdd Dave! Dyn normal! Gyda problemau normal! Rhaid pwy yw e? Pwy, pwy yw e? Fel pobl normal! Ha ha! Fi'n boring fel ti! Mae fe'n real loser! Sorry, sorry, be? Be, be wedodd e? Pan mae bywyd jyst ddim yn deg! Mae fe hyd yn oed yn fwy anodd i ffeindio yr un! Ond ydy e? O, sori.

Diwrnod Santes Dwynwen yma! Mae cariad yn yr awyr. Stori am serch, am gyfeillgarwch, ond hefyd problemau pob dydd. Nei di stopo feddwl be mae pawb arall isie? Stopo meddwl be mae fi isie, be mae fe'n isie, be mae rhieni di'n isie?

Wastad, pob tro dy ti. Pob tro. Yeah, a, a pot, pot o grefi, please. Pot o grefi. Mwynhau stori newydd ti byth wedi gweld o'r blaen. Dau person sydd yn cwmpo mewn cariad. Cwmpo mas gyda'i gilydd. Right. Ti'n chwarae hwn eto i ti? Ie. Oes 'na problem gyda? Na, na, na. Ti jyst byth yn cael amser i fi, rhagor. O, oh, mae wastad amdana ti yn dwi e. Wel, esgus, soda fi am eisiau bach o selo, oce? Okay? O, wel, esgus, soda fi am eisiau bach o selo. Mae'n gael digon! Ac yna'n dod nôl at ei gilydd. Stori hollol reiddiol, ie, syniad fi oedd e, ie. Dev! Come on, fi'n sori! Sa'n gallu mynd mlaen fel hyn, dau! Okay? Mm. Fi eisiau rhywun sydd yn eisiau fi achos... Wel, hello!

Yr trydydd.
Mae pobl yn galw e y ffilm gorau erioed. Waw, am berfformiad! Oscar i Jed, plîs. Ie, plîs roi Oscar i fi, plîs. Like ne- nes i full on crio like loads oh my gosh. Ma' nhw just fel ni! Mor debyg i fywyd normal boring. Fresh! Ish. Dave a Devon! Siafon la Sian. Y trydydd. Waw, uh... Ei, ei, sa'n gwybod beth yna ti, ond... Uh... Fi'n rili really edrych mlaen i weld hwnna. Mae'n edrych yn... Uh... Special. um, os na ydych chi wedi sylweddoli yn barod, uh, fyddwch chi wedi, ar ôl gwylio hwnna, uh, mod i wedi colli'r plot ac yn hollol wallgo. Uh, ond na fi. Uh, gobeithio wnaethoch chi gyd mwynhau hwnna. A os wnaethoch chi, Cofiwch i gwasgu'r bwtwn tanysgrifio, rhoi thumbs up ar y fideo a gwasgu'r y bwtwn notification. A diwrnod Santes Dwynwen hapus i chi gyd, dyna digon o fi heddi, cer i joio a fyddai'n weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, tara!